Atutan ahhin Chin history he pehtlai in zeidah rak chim ṭhan rak i share ka duh ti si ahcun Chinram ah sianginn a rak dirnak kong kha tutan ahhin vun chim ṭhan ka duhmi kha a si. Kan pale nih a thei ciami tampi an um lai nain a thei rih lomi mino kan caah cun a thei rih lomi mino lawng si loin upa kan ca zongah khan A ṭhahnem lai timi ruahchannak he atutan zong ahhin Chinram ah sianginn a rak dir hmasa biknak kong le cun kan Chinram ah Hakha ah zei kan ti lai sianginn a rak dir nain a rak ruh ṭhannak kong kha atutan ahhin vun chim ṭhan ka duhmi a si i hi kan zoh a si ahcun siangbawi te an rak kai hlan cu cozah nih hin sianginn tuahpiak a um lo i cacawn a um lo ti kha zapi theih ciami kha a si. Hi kan siangbawi te an phanh hnu ah hin mission A rian an rak ṭuan le Laitlang an hun phanh hnu lawngah hin sianginn a um. Cucu zeitik kum ahdah an thawk ti si ahcun thongkhat zakua le kum nga kum ahhin Doctor East nih Mission sianginn cu Hakha le Zokhua le cun khuasak le Tonzang ahhin a rak tuah ti si. I aa ka vun nolh ṭhan sicun thongkhat zakua le kumnga ahhin Doctor East nih mission sianginn cu Hakha le Zokhua le khuasak le Tonzang ahhin a rak tuah hna ti si. Cun kum thongkhat le zakua le kum riat ahhin Thantlang ahhin an sianginn an hun derh ve. I sianginn an derhnak hi hmun le zah dah si, Laitlang ah hmun le zah dah si kan ti si ahcun Hakha, Zokhua, Khuasak, Tonzang, cun thongkhat zakua sawm, thongkhat zakua le kum riat kum ahhin Thantlang an dir cucu Laitlang ah hmun nga ah kan siangbawi te nih sianginn an rak kan tuahpiak ti kha hmuh khawh a si. I Laitlang ah sianginn an kan tuahpiak nain Laitlang ahhin zei kan ti lai, mifim cathiam Catang sang a awngmi hi an rak um lo ti si. Hi zeiruang kan ti si ahcun lusei khi kan zoh a si ahcun thongkhat zakua kum le kum kul le kum li hrawnghrang ahhin DA a awngmi an rak um cang ti si. I a fiangmi cu hi lusei lei i mission siangbawi te tluk in hin Chinram mi kan siangbawi te a rak phanmi hi ca holh lei ahhin Zeicahtiah an rak chambau deuh ti kha tuanbia ṭialtu zong nih tampi hmuh khawhmi kha a si. I cucu kan chim duhmi si lo caah a tang kan vun hlenh a si ahcun kum thongkhat zakua le kum kul le kum thum ahhin mission sianginn vialte cu hrawh a rak si. I Thongkhat zukual a kum kul le kum li ahhin cozah sianginn timi a cozah sianginn kha vun dirh ṭhan a si i asinain cu sianginn ahcun mizei bantuk lawng dah an kai khawh kan ti si ahcun ramuk bawi te bantuk ramuk bawi fale cun khua bawi fale te bantuk pawl lawng kha sianginn rak kai khawh a si ti si. I Sianginn ah hin zeibantuk ca dah an rak cawn kan ti si ahcun Mirang ca le cun Falam i Laizo holh timi khi sianginn ah hin rak cawn a si ti si. Falam i Laizo holh le Mirang ca lawng kha sianginn ah rak cawn a si ti si. Hi sianginn i ca an cawnnak ah hin matu ca lawng cu rak cawn a si tikah Kawlca te hna cun tinchia te bantuk, cun physics, chemistry Bai u ti bantuk te hna zong kha rak cawn a si lo tikah hin Mirang ca le cucu Laizo holh bak lawng cu rak cawn a si tikah tampi fimthiamnak ah khan thluakkauhnak lei kan ti lai cu ca he ai pehtlaimi ah khan tampi kha kan rak sung ti kha hmuh khawh a si. I a si na bal in Reverend Dr. Cobb nih hin Thongkhat zakua kum kul le kum sarih kum ahhin Laizo holh in cawn ti loin mah le tlang holh cio cawn ding in khan uh, zeitin lai order a rak chuah ti si. I zeiruang kan ti si ahcun uh, Dr. Khop, uh, Reverend Khop cu uh, Laitlang vialte mission rian ṭuanmi Laitlang vialte mission rian ṭuanmi hna lakah uh, sianginn lei ah ṭuanvo pekmi a si caah khan cucu Tlang holh mah le tlang holh, Thantlang nih mah ca, cun Hakha nih mah ca, Falam nih mah ca, Tidim nih mah le tlang holh ca cio tein khan rak cawn ding in khan order a rak chuah ti si. Hi hika ah hin cu hnu ahcun mah order a chuah hnu ahcun mah le ca holh cio tein, mah le tlang holh cio tein khan rak cawn a si ti si. Hi hika hin Pu Chawn Kio catialtu nih a hoi chimnak ahcun hi bantuk khin Rev. Khop nih hin mah le tlang holh cio tein cacawnnak hi rak tuah hlah seh law Laizo holh bak le Mirang holh lawng bak hin rak cawn ding in rak tuah sehlaw nihin ni ah tiang ah hin tlangholh hi Chin miphun nih kan ngei hnga cucu tlangholh cu Laizo holh a si hnga ti tiang kha a rak ti mi si. Hi cucu Pu Chawn Kio nih a vun peh hlaimi kha a si tuanbia kha si lem lo in khan. Hi cucu Chinram mi Sianginn a rak dirnak kong cu vun si seh law Hakha sianginn a rak dir nain a rak ruh ṭhannak kong kha tlawmpalte vun chim ṭhan ka duhmi a um i Hakha ahhin sianginn mission center caah mission Hakha ahhin mission center a si caah Hakha vernacular middle sianginn timi an rak dirh ve. Cucu sianginn an rak dirhmi cu Thongkhat zakual a kum kul kum zanṭim ahhin a rak kaang ti si. I zeiruang dah a kak hnga ti kha ahohmanh nih khan theih a si lo i, i khoika zawn ah dah an rak sak ti si ahcun atu Sangling Hostel, atu HBC hmai i Sangling Sawng hmun ahkhin an rak sak i dot hnih in an rak sak ti si. I a cung kha zeicahdah an rak hman ti si ahcun A cungduat kha sangakchia boarder caah an rak hman i cun a tangdot ahkhan cacawnnak ah an rak hman ti si. Cucu an sakmi dot hnih cu a kangh tikah Rev. Khop nih a timi cu Falam khua i a ummi Banzi pengbawi an timi sinah khan ca a rak ṭial ti si. Cucu zeitindah a ṭial ti si ahcun Hakha cu miṭhalo an si, an ruam a kai tuk, an zia a chia tuk i sianginn zong an khangh. Cucaah cun Hakha ah hin sianginn um awk a tlak lo tiah Falam mi Banzi pengbawi sinah khan ca a rak ṭial ti si. I cucu ca a rak ṭial hnu ahcun Hakha ahcun government Anglo vernacular middle sianginn cu thongkhat zakua sawmriat kum ahcun an rak hrawh taktak ti si. I cucu an hrawh tikah Hakha cu sianginn kai lo in khan, cu cawn lo in khan khati khan an rak um an rak um i zeitik kum cio ah dah sianginn a rak um ṭhan ti si cun thongkhat zakua sawmli le kum nga kum cio ah hin sianginn a hung um ṭhan ti si. Cun ca zong kha an hun cawng kho i cucu ca a cawngmi khomi zong cu mitlawmte lawnglawng an rak si ti si. I cucaah cun Hakha cu uh, Hakha mi cu cacawn fimthiamnak lei ah hawi hnu a dawnmi uh, kan si ti kha hika in hmuh khawhmi a si. I a cunglei kha a ruang tampi kha ka vun chim cangmi kha nan theih cia bantukin Hakha, Zokhua, khuasak te bantuk, Thantlang te bantuk, cun Tidim Falam te bantuk te hna khan sianginn kha ṭhaṭha kha a um cang nain Hakha ahcun cucu sianginn an hun dirhmi zong cu thongkha zakua kungkul kum ah khan vun khangh a si tikah cucu sianginn um ṭhan lo dingin Rev. Khop nih Falam sinah Falam bawi sinah ca a ṭial tikah cucu ca a ṭialmi cu Hakha sianginn hrawhnak ding ca a si. Cucu saupi cu cawn lo in um caah thongkhat cu kua sawmli kum nga kum cio hin Hakha sianginn ṭha tein a hung dir kho ṭhan i cucu sianginn thongkhat cu kua sawmli kum sawmli le kum nga kum i sianginn a hun dir ṭhan kum hmat ahcun Ṭha tein cacun a um lomi tlawmte lawng ca a cawngmi an si. Cucaah cun Hakha a fawinak cun Hakha lawng si lo, Hakha peng vialte Hakha lam naih hoi ti ko usihlaw cu vialte sianginn i ca a cawngmi cu mi tlawmte lawng an si caah fimthiamnak lei ah a chambau ngaimi, hnu a dawi ngaimi, hnu a tolh ngaimi kan si ti kha tuanbia kan rel tikah kan kan hmuh khawhmi a si. Cu vial cu kan i hrawm khawhmi tuanbia siseh law a hnu zongah mah bantuk tete kan miphun, kan Lai miphun, kan Chin history he pehtlai in ca kan relmi tete knowledge sharing nak a si caah khan Kan YouTube channel zong ah khan Chin History and Culture Research timi channel ah khan subscribe rak tuah ve law mah bantuk tete kha aa na theih lengmang ve lai, na hmuh lengmang ve lai ti kha i vun in sawm taak ka duhmi si. I video zong tampi kan chiah ciami a um cang. Mah zong ah khan rak len khawh a si i, i subscribe rak tuah law Facebook page zong ah khan Chin History and Culture Knowledge timi ah khan Laica cawnnak kha kan tuahmi page a si caah Laica tete zong cawnnak kha kan rak telh chih lengmang. Mah zong ah khan follow rak tuah chih law ti kha a donghnak bik ah vun in sawm